Eye nere enka yane. Ase rituko ria rero twaboka bono mambia, nkonyora tindaboke na abana bacha kondangeria bantebi ng'a inchuo gocha orore egento kere isiko aa. Nababorie ngento ki eke, banteebia, Inchuo aye orore. Inche bono ekero nasoka, nanyora barigereretie gochiga iga ase eguono. Alafu bare ororo bamanya gontebia, Kwani mami we eguono ise, hiyo ni kichwa ya mbuzi imefungwa na vitambaa za red? Bono ekero nasoka gocha ang'e, na nanyora amaene na omotwe bw'embori, osibire nebitambaa ebio ebibariri, na ebimwamu na ebi ebirabu. Bono nasimia komanya ng'a nki, naenda narangeria omogaka iga araire. Nere ekero asoka bono nabo anyora amaene nao bisibire igo, Osoka gochia Paro, rende ochaka korangeria abanto bache komanya ng'a nki kegendererete. Oyo omogamba omorua ominto, Etwaboka bono mambia twanyora egento eke, bono nabo tobwate obobe, tokumeti, na amasabo moratokong'ere.
Ominto gose naiboretwe gose narogete, rende nare nakorora, igo nkouga abarogi mbaro, lakini nare nakomo komorora omorogi oyo amato. Ere one naye nakarora omorogi, rende osongire, otari omorogi. Ee, oyo nomonto okorora one, ontunyie ng'a mama intwe baba intwe are nakure. Nanya kora egekone eki Monyagatari, lakini bachandire omwana oria. Bare gwancha bamorore amabera bamwabere, buna aye ngokwanera iga, bamwabere pi, ekero twanya korora.
Ekiagera omonto anyenyete embori, akaria enyama yonsi, agakora arete omotwe obe ekaa. bono ogoichania mono okoria asibete ebichancharo ebibariri, ebitambaa bia ebibariri ebinde ebimwamu, na ebinde ebirabu. Bono oko na okoboyia okone twarorire buna ekenyoro ekegima twakumirie, otosinchire ng'aki, iga ase rituko ria nyama akareta iga, monto tamotometi, inki ayekoretera ache kobeka bwa omonyene. Bono togokoboria ng'a chindosu echi ntwaye gokura ching'ana ase omonyene?
Twaye ching'ana ase omonyene? Bono togoteba iga, oyokorete aya agikerigwe nabagambi bonsi baito ne ring'ana eri, bariitone kabisa. Eke negento kianyorekanire ekenyoro kiaretirwe obosooku obonene. Abanto abwo barigigwe baitone eng'ana eye naki naki oyo areteretwe omotwe bw'embori naende eminingi yaye nereri. Abanyakenyoro naki mogoteba? Nabere igo.
Eke negento giogokumi twarorire ase omochi oyo, aya namatemo ma omwana onde akoreterwe, rakini oyo okorete aya. Ebi nebinto biaetire ne chingaki, ase chingaki echi kera omonto ochire ekanisa tiga agende nere agente geke gikerigwe, nere agende ekanisa atoreke atige okorenta ebinto buna ebi iga. Ebinto ebi ebiaetete kare nechingaki, Onye okorete aya, ebi naende ebikomoiranera nyomba mwaye. Naki abanyoko enyora mogoteba, Twanya korora eke!
Omwana otagotindorera amaabera nagosoroire. Yosefu na Maria mwaigwete omwana Yeso. Amaabera nase abakoro ase emeti esabe tikende yonsi nere amaabera nase abere ng'a kindorere ama. Onye obwate chibesa chiabo atebe akanwe.
Eri neku erinde namacharibu amanene sana anyorire koegwa, ase igo tiga akore ki? Tiga atware okwegena, atware okwegena koria kwa bene ng'a oko nogoteemwa onyorire gote? Goteemwa. Tiga abe omoremu, Nyasae oito nakorete ki? Narorwe. Ase erieta ria Yeso tokore ki? Asindwe. Asindwe kabisa. Ntogocha ko- ogotagwarete. Igo nkerecha okoremea, ore ase omosu. Tore nyuma ya Kristo, tokwane ase ria, to- to- to- tokwane ore nomwana mwanyabanto naki tore moyo. Bono egento keka buna eke, iga nkenga buna omonto ogotisia oyonde obogima. Na binto buna ebi biachete ne chingaki. Ebinto ebi ekero bikorigererea mbiarenge kare. Bono tikonyarekana bono iga ng'a egento eke nkebe chingaki chia bono iga. Eke torakigikeri naki ebinto ebi arengereretie gokora mbigochi koba bobe gose bimoirarere. Gose bono abaminto ki mwateba? Bimoiranere.
Mbuya mono.
Oyabeire ogokumia nomoichano ase enkeyia iga, gaiyo okoboka korigarigereria ase egeita ase omochie obo, abwo abwo nigo banyora bagotebiwa ng'a egento ngesungire ase egeita. Mokamongeera nigo banyora ebitambaa ebibariri binde bigokorekaniri gochia binga buna omosaraba. Omotu oyio okomonyokwera nigo okororekana buna omotu bw'embori, na boigo tari egore, korende omotu oyio naende nigo ore gotioka chinso. Abanyakenyoro erombe nigo yaikire ase enka eyio, Na barabwo nigo bagoikeirie eng'ana eye iga, ng'a abanto bagokora chindosu ekabira eye iga banyare koerekera kogera amang'ana ayaetirwe ne chingaki abanto bachiire ekerisia ne chikanisa. Bono nigo batebire, Obo noborogi, noborogi, egento ekebe. Naende nigo basemerie abomochie oyio banyare korema na gotamera omonguru. Buna buna ngochia ase embeo, abanto b'omochie oyo nigo barangeirie omosasiire oti, Erio anyare goaka ase erieta ria Tata, ne ri'Omwana, ne ri'Omoyo Omotakatifu, erio egento eke kenyare korutwa aria, na Saitani anyare kogenda ase akogenda gochiirira, anyare gotigana omochie oyo igaa. Bono abanto bonsi nigo baganyete omosasiire oti, Eritonye buya buya ng'ai omotwe oyo okogenda, ng'ai omosasire otia arayoire, korwa abwo ninyare kobatebia, Ekero Daudi yaichaneirie ng'a neye kiabwatire chinsea, kiarigereirie omochie o Nyasae yachiire amagora yabere.